O leiaf pedwar marw a 63 wedi eu hanafu wrth i drên ddod i ffwrdd o'r trac yn Efrog Newydd, yw un o benawdau ryngwladol y papur dyddiol Sbaeneg, El País, yr wythnos hon. Adroddir mai ger ardal y Bronx yn Efrog Newydd digwyddodd y ddamwain, ac o'i ganlyniad, mae un ar ddeg person mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty. Un o drenau Metro North ydoedd, a dywedir i'r ddamwain ddigwydd ychydig wedi saith o'r gloch y bore, amser lleol. Daeth pump allan o'r saith cerbyd i ffwrdd o'r trac, a dengys y lluniau ar y newyddion i ddylanion agos iawn wrth ddŵr yr Afon Hudson. Wrth lwc, roedd y cerbyd a laniodd ger y dŵr yn teithio'n wag. Dywedir bod tua 83 miliwn o bobl yn defnyddio'r Metro North yn flynyddol. Dyma'r ail waith i drên ddod i'w oddi ar y trac yn yr un lleoliad. Mis Gorffennaf diwethaf, bu damwain trên ag arian nwyddau, ond yn ffodus, Ni fu dioddefwyr pryd hynny. Aseinia'r stori hon, yr y ddamwain erchyll a fu yn Santiago de Compostela yn ystod yr haf. Bu farw 79 o bobl ar brynhawn y pedwerydd ar hugain o Orffennaf wedi i drên ddod i oddi ar y trac. Stori arall ar wefan El País sydd yn gysylltiedig gyda ninnau'r Cymry mewn ffordd yw 'Mucho Bel' neu 'Llawer o Bel'. Canolbwyntir y stori ar yr enwog Gymro a chwaraea bêl-droed i un o brif dimau pêl-droed Sbaen, sef Gareth Bale. Sgoriodd chwaraewr Real Madrid dair gôl yn erbyn Valladolid, gan helpu ei dîm i ennill 4-0 buddugoliaeth a ddaw â Real Madrid o fewn tri phwynt i'w cystadleuaeth pennaf Barcelona. Cyfeirir ato fel y mwyaf gwelw, a dywedir iddo fod yn ganolbwynt chwarae'r tîm, yn enwedig gan bod ei gyd-chwaraewr, yr enwog Cristiano Ronaldo, wedi ei anafu. Sgoriodd y tair gôl mewn ffyrdd gwahanol, un peniad, yr ail gyda'i droed dde a'r trydydd gyda'i droed chwith. Yn Stadiwm Bernabeu ym Madrid y chwaraewyd y gêm, a bu dathlu mawr yno yn dilyn y gêm, a chlodfori llwyddiant ysgubol bel. Stori arall a hawlia sylw'r papur newyddion yw y gwallt gwyn yn achosi chwyldro yn economi Sbaen. Dywed y stori bod y boblogaeth yn enheiddio yn effeithio ar holl sectorau'r wlad, er bod yn paratoi ar gyfer y math hwn o gwsmeriaid yn y dyfodol. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth yr INEE, sef Sefydliad Cenedlaethol Ystadegau Sbaen, ddatgan amlinelliad y boblogaeth Sbaen dros y degawd nesaf. Gwelir gwymp sydyn yng nghyfradd geini'r wlad, gyda'r wlad yn debygol o gael mwy o farwolaethau yn y genedigaethau am y tro cyntaf ers y Rhyfel Cartref. Rhag dybur y bydd y disgwyliad oes yn cynyddu, ac erbyn 2022 bydd gan fenywod ddisgwyliad oes gyfartalog o 87 oed, a'r a'r dynion ddisgwyliad oes o 81.8 oed. Yn y dyfodol, bydd 9.7 miliwn o bobl dros 64 oed yn byw yn Sbaen, 1.5 miliwn yn fwy na'r cyfanswm cyfredol. Trafodir y newidiadau a fydd yn cymryd lle yn y wlad, gydag archfarchnadoedd yn sôn am addasu deunydd parcio a nwyddau fel eu bod yn haws eu trafod, hynny yw, deunyddiau hawdd i'w agor a'u cludo, sydd yn fwy agos i'r cyfansomiau sydd eu hangen ar y boblogaeth hon, yn hytrach na'r poteli family-size. cyfredol. Gwelir hefyd bod ymchwil yn cael ei wneud ar sail arferion y boblogaeth hŷn, gydag 90 y cant ohonynt yn cyfaddef gwylio'r teledu yn ddyddiol, 67 y cant yn cyfaddef mynd i siopa mwy nag unwaith yr wythnos. Rhaid hefyd meddwl am addasu cartrefi, cyfleusterau cyhoeddus a gwasanaethau fel bod modd iddynt gwrdd â gofynion y boblogaeth sydd i ddod. Gyda Gŵyl y Nadolig ar drothwy'r drws, trafoda i nos draean y papur, papur dyddiol, y prynu mawr ar yr enwog wefan ryngwladol Amazon. Bydd dros 600 o weithwyr yn cael eu cyflogi dros adeg y Nadolig hwn yn storfa Amazon ym Madrid, prifddinas Sbaen. Y flwyddyn ddiwethaf, dim ond 210 o weithwyr y cafodd eu cyflogi. Yn 2012, cafwyd cyfansymau ysgubol yr archebion, a chredir bydd y cyfansymau hyn yn cynyddu eleni. Mae gan Amazon 25 ganolfan Ewropeaidd, ac ynddynt fe gydwir y stoc aruthrol sydd yn cael ei werthu. Ym Madrid, ceir 40 lori yn cludo nwyddau i'r storfa ac o'r storfa yn ddyddiol yn ystod adeg y Nadolig. Dywedir mai'r Kindle newydd a'r PlayStation 4 yw'r nwyddau mwyaf poblogaidd y Nadolig hwn,